Йөзләп кеше мәчетебездә укый, балалар килә, килешми, атна саен аларга сөйлибез ни турында. Бу бит инде пәйгамбәребез турында гына түгел, динебез турында сөйлибез, гыйбрәт бит инде. Сүз дә юк, һәр нәрсә дә шәхесләрдән тора. Кеше белән уртак тел табылучы, оста оештыручы булса, күп нәрсәгә ирешергә була. Берничә ел элек шәһәр мәчетенә имам итеп, Унөч ел район башлыгы булып эшләгән 58 яшьлек Ильяс Мөхетдиновны сайлап куйдылар. Беренче көннән үк Ильяс хәзрәт үз эшен, дини һәм дөньяви тормышны янәшә куеп эшләүдән башлады. Шәһәрдә ел саен Ислам мәдәнияты көннәре, йөзләгән кеше катнашында ифтар мәҗлесләре, мөселман хатын-кызлар форумы, бәет-мөнәҗәт кичәләре үткәрелү дә шуның ачык мисалы. Гаҗәп хәлләр бит! 70 ел буе бары тик хыялда гына булган гамәлләр бүген чынга аша. Безнең әниләрнең менә Мәүлет айларында шулай җырлап, мөнәҗәтләр әйтеп утырганнар, хәтердә төшеп, шулай балаларыма да шундый җырлар өйрәтә идем. Шундый Ходайлар турында, Аллаһы Тәгалә турында. Гомерләр турында шулай җырлап, бишек җырларына да кушып җырлата, җырлап йоклата идем аларны. Ә бүген Димитрогород шәһәре рестораннарының берсендә Мәүлет бәйрәме уза. Кунаклар арасында тирә-күрше район, авыллардан килүчеләр дә байтак. Шуларның берсе Мәләкәс районы Филипп авылы имамы Наил хәзрәт Мингачев. Авылдагы мәчет 1991 елда төзелә. Моннан унбер ел элек мәчет янәшәсендә мәдрәсә дә ачканнар. Шушы мәдәрәсәгә килеп, намаз укырга өйрәнделәр һәм хәреф танып Коръән укырга өйрәнделәр. Шул мәдрәсә зданиесе булганы сәбәпле, шул мәдрәсәдә корбан, ифтар һәм дә инде мәүлет кичәләре үткәрәбез халык белән. Халыкның акчасына, халык үзенә үзе бәйрәм ясап, җыелышып, бер нәрсәгә аптырамыйча, Алланың рәхмәте яусын халкыма, кайсы мәчетне бик зурлыйлар. Төбәкнең актив җәмәгать эшлеклесе, Мәләкәс районы Мөси авылының ТОС, ягъни Территориаль иҗтимагый үзидарә рәисе Гөлнәфис Сәхапдинова, авылдашлар белән Мәүлет аена туры китереп, 64 төп нарат агачы утыртканнар. Уйламаганда, килеп чыкты 64. Менә ул Мөхәммәтгали Хисәловыбызның яшәгән еллары һәм туган көненә дә ничә атна буенча инде я утыртыйк, утыртыйк дип хыялланып йөрдек, шушы көннәргә туры килде, утырттык. Ходайның кушуы дип уйлыйм мин. Бәйрәмнең беренче өлешендә сүз Ислам дине тарихы, Мөхәммәт пәйгамбәребезнең тормыш юлы, изге Коръән турында барды. Рәсүлебез саллаллаһу алейһи вә сәлләм барыбыз да беләбез, Укый да яза да белмәгән, ләкин нинди матур Коръәнне безгә җиткергән! Коръәнелкәримдә бер хата да таба алмыйлар, бүгенге көндә кайбер галимнәр Коръән өстендә махсус эшләгән булалар, ләкин Коръәнелкәрим аятьләрендә бер хата да таба алмыйлар. Гаҗәби, шушы китапны Рәсүлебез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм безнең йөрәгебезгә җиткерде. Мәләкәс, бөтен заманнарда, элек заманнарда да бу Малыйкла, Мәләкәс районнарыннан моннан караваннар йөри иделәр Булгар якларына. Париждан үтә иделәр һәм Китайга. Поэтому бөтен заманнарда монда тора иделәр халык, чын ихласлы халык. Настоящий адәм балалары. Мәүлид бәйрәменең программасы кешене күп сүз, озын чыгышлар белән ялыктырмаслык һәм мавыктыргыч итеп төзелгән. Аның бер өлеше бәет мөнәҗәтләре белән дәвам итте. Лә иләхә илләллах, хәләл ризык таптырыр. Озак еллар дәвамында динебезне һәм телебезне саклауга, яшьләр белән эшләүгә зур хезмәт куючыларга өлкә татар автономиясенең һәм мөфтиятнең Мактау грамоталары да тапшырылды. Пәйгамбәребезнең туган көненә багышланган бәйрәмнең икенче өлеше аш өстәлләре янында дәвам итте. Мондагы мәҗлестә дә вәгазьләр сөйләнде, бәет мөнәҗәтләре әйтелде. Ильяс хәзрәт катнашучыларны һәм кунакларны киләсе елга яңа эш планы белән дә таныштырды. Анда да быелгы сыман шәһәр халкы белән күмәкләшеп уздыру өчен дистәгә якын чара каралган. Дөньялар гына тыныч булсын. Мәләкәс Димитрогорат шәһәреннән Рамис Сафин, Татарлар.